Gömüldi derýalar, ýykyldy daglar, Ýetimler gözýaşyn döke başlady. Orran sudan bolan haramhor begler Ýurdy bir ýandan ýyka başlady. Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Magtymguly Pyragynyň bu setirleri bilen başlamagymyzyň esasy sebäbi bu gepleşigimize, ýagny On sekizinji maý Türkmenistanyň Konstitusiýa güni hem-de belli şahyrymyz, türkmeniň dana ogly Magtymguly Pyragynyň şygryýet günüdir. Şu mynasybetli Magtymgulynyň sözleri bilen bu gepleşigimizi başlamagy makul bildik. Eýsem, Konstitusiýa güni. Konstitusiýa diýmek näme aslynda? Näme üçin döredilen we Konstitusiýada görkezilen hak-hukuklar nähili berjaý edilmedi, edilmeli? Şolar barada biz söhbetdeşlik geçirmegi mynasyp bildik. Ilki bilen söz nobatyny Nurmuhammet aga bereli. Nurmuhammet Çaryýewiç, söz gezegi sizden. Başlaberiň.
Sag boluň. Hemme diňleýänler, gatnaşýanlara Salowmaleýkumler, gatnaşýanyňyz üçin sag boluň soň ýatgysyny diýjek bolýan. Näme üçin diýseňiz bu duşuşyklar bu biziň ýaňky söhbetlemimiz gaty peýdaly diýip pikir etýän. Esasan ynha şu günam bir gowy esasy gerek temalaň biri konstitusiýa diýýän. Konstitusiýa näme? Bu esasy kanun. Döwletiň nähili bolmalygy, döwleti nähili alyp barmalygyny, ýolbaşçylar nähili bolmaly, umumy hemme meseleler, esasy meseleler Konstitusiýada görkezilýär. Ine, türkmen gowy ady bar Konstitusiýa. Anayasa diýýär, görýäňmi, ana, ene diýmek. Şoň üçin nähili baha berilýär? Konstitusiýa esasy kanun. Muňa hemme kişi boýun egmek mejburynda. Näme üçin diýseňiz, bu Esasy Kanun. Onnoň hem Esasy Kanun öýleýän, her prezidentiň ýa döwlet ýolbaşçyň isleýän wagty üýtgedilip durmaly däl. Sowet döwründe-de Konstitusiýadan halyp görsek, esasam ýaňky bu Stalin döwründe ýekeje gezek üýtgedildi. A biziň otuz ýylyň içinde näçe gezek eýýäm üýtgedildi? Konstitusiýa edil bir oýunjak ýaly, Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň elinde Nähili isleýin diýse, şeýdip ýöne üýtgedip otyrlar. Diňe öz peýdasy üçin. Maňa şu gün şu ýaraýamy, şony et diýýän. Konstitusiýanam üýtget diýýän. Men ertesi ömürlik boljak bolýanmy Konstitusiýany üýtget diýýän. Heý, beýle-de bir meňki betbagtçylyk bormy? Konstitusiýa diýilýän kanun, bir gezek ähli halk bilen maslahatlaşyp kabul edilýän Kanun. Esasy kanun. Kanun diýilýän ýöne kanunlaram bolýar, olar belki-de dogry zamanyna görä üýtgediler, üýtgediler dururlar. Ýöne konstitusiýada üýtgedilýär. Ýöne bir on ýyldan, ýigrimi ýyldan belki-de otuz ýyldan durmuş üýtgeýär, şonda bir käbir üýtgeşikleri girme, girizirmek mümkin. Ýöne Özi üçin döwlet ýolbaşçysy, özi üçin konstitusiýany üýtgedip dursa, ol ýöne onça oýnan ýaly. Şoň üçin meň diýjek bolýanym, Türkmenistanda konstitusiýa äsgerilenok. Ony ol depgilenýär. Şoň üçin nähili bir diňe boş söz bolmaz ýaly, Na Annadurdy ýörite öwrendi, nähili konstitusiýany Türkmenistanda depgelenýäni barada, äsgerilmeýäni barada. Şonuň üçin men öz şu çykyşymyzy gysga gutarýan. Annadurdy häzir özi çykyş edende aýdar. Sag boluň. Köp-köp sag boluň, Nurmuhammet aga. Annadurdy aga söz gezegini size geçireris. Sizem aýdyp berseňiz şu Konstitusiýa barada bilýänleriňize.

Nyýazow ölensoň, oba wremenny, ondan soň srazu posta geçdi. I şu günki günde häzirine, na danny moment, bu ataly-ogul ikisi, o prezident, o milli lidermi, wot barmy şuň ýaly bir ýönetim dünýäde?

Ýesli ýa prawilno poňýa wopros, beren soragyňyz dogry düşünen bolsam, Türkmenistandaky ýaly ýaňky atasyndan ogluna geçýä, dogrymy? Şolar ýaly başga döwletlerde barmy, ýokmy diýip sorag gelýä da. Ili daže, ili daže şu hazirki uprawleniýa bara, ine hazir uprawlýajuj stranoý ataly ogul, tam milli lidir, o prezident, wapşe syrh bor neponýatno da.

Dogry, biraz öň Gazagystanda şuňa meňzeş bir sistema boldy. Ýöne onda-da görýäňizmi, ýaňky Nazarbaýew o ýerde dogry ýerine geçýän prezident ogly däl. Şoň üçin o ýerde çalt regulirdi etdiler o meseläni. Ýogsam şo ýerde-de şon ýaly edil Türkmenistanyň sistemasy ýaly boldy. Türkmenistanam meň pikirim boýunça şo gazaklardan kopirowt edip aldy. Ilk-ä ogluny prezidentlige diýýä, Men altmyş üç ýaşymda, indi ýaňky pygamber ýaşyna ýetdim, ýaşlara ýol berýän diýip aýrylýan, aýrylýan bolýar. Ýöne bir ýyla ýeter-ýetmez çydabilmän derrew ýene yzyna gaýdyp gelmeg-ä kyn. Oglum aýryl men ýene prezident boljak diýmek ol gülkünç bordy. Ýöne naşo sistemany döredip, ýaňky döretýän sistemasynda Prezidentem şoňa bagly bolup galýar. Indi şoň üçin Konstitusiýa boýunça, Konstitusiýa boýunça ýaňky prezident döwlet ýolbaşçysy. A bu ýerde ýene görýäňizmi, Konstitusiýa depgilenýär. Ýene-de şolar ýaly sistemany döredip, prezidentiňem üstünde bolup galýar ýaňky arkadag.

El galdyrypsyň. Sorag bardy sorag.
Bolarmy sorag berse? Bolýa soragyňy ber.
Awa, ýaňky Ali Şasahatyň aýdyşy ýaly, salam aleýkum hemmäňize. Ali Şasahatyň aýdyşy ýaly, o dumvirat diýilýärdi oňa. Iki, iki kelle upralýas edende goswtarstwa bilen. Na samym deli Andro daganyň aýdyşy ýaly, tam iki kelle däl tam bütin maşgala, klan, klan upralýas etýär ýurt bilen. Naşi baýmyşa gawarýa, što toko syn

Şu ýerde temany başlanyňda örän gyzykly gürrüň berdi Annadurdy. Eger siz ýadyňyzda bar bolsa, bir, iki sany, üç sany etaplaryny görkezdi. Ilki başda men sowet döwründen prezidentlige geçen ädimleri düşündirdi we şoň bikanunlygyny düşündirdi. Soň bolsa iki müň altynjy ýylda Berdimuhamedowyň nähili ýol bilen prezidentligini alandygy barada gürrüň berdi. Onsoň geçen ýyl Serdar Berdimuhamedow prezidentlige giren ädimlerem siz ýadyňyzda bardyr hemmäňiziň. Şu ýerde görkezen zatlary sizem düşünýäňiz. Bikanun we pereworot diýilýärdi orusça. resmini wlast pouçil nezakonnym putem diýip aýtmaga hemmämiziň hakymyz bar. Indi şu ýerde ilki başda Alişeriň biri sorag berdi, ýa Annadurdyň özi ýatlady, bize birnäçe hatlar gelýär, soraglar gelýär, näme üçin türkmenistanlylar ynha şuny ýaly ýagdaýa düşdüler diýip soraýarlar. Näme şoň näme sebäbi? Biziň pikirimiz boýunça, sebäbi bizde ilki başda graždan jemgyýetçilik o döwürde, sowet döwürde ýaňy-ýaňy döräp başlady, ýaňy-ýaňy pyntyklap başlady diýseňem bolýar. Soň bolsa şu garaşsyzlyk alnan soň prezidentlik ýeke-täk bir adama hemme hukuklary, haklary, hemme zat şoň diňe şoň eline berilensoň, hem-de graždan jemgyýetçiligi şu nämä özüniň hiç hili täsir berip ýoly berilmänsoň hem-de ýaňky deputatlar beýlekiler, aslynda şolaňam mümkinçiligi bolmalydy, haklary, hukuklary bolmalydy, şoňa täsir bermek, maslahat bermek we şuňa meňzeş mehanizmler bolmalydy, olaň hemmesini elinden alyp galdy prezident. Oňa-da sebäbi özüňiz bilýäňiz, ýanyndakylar, beýlekiler ýalakalyk edip, oň kultyny galdyryp, olam hamana dünýäde diňe şol adam, Allaň ýerine adam diýip şeýle belki pikirlenendir. Onsoň ikinji prezident şeýle boldy, indi üçünjini şeýdip goldap, ýalakalyk edip, kultiwirować edip, Şulaň hemmesi graždan jemgyýetçiligi ýok etdi. Häzir bizde hiç hili graždan jemgyýetçiligi ýok. Hudaýa şükür, Daşergülde çykan ýaşlar kem-kemden öwrenişip otyr. Hudaýa şükür, Türkmenistanda entägem bar akylly pikirlenýän, gözýetimleri giň adamlaň bardygyny biz görüp otyrys. Şoň üçin häzir biz şular ýaly gepleşik geçiremizde, biziň maksadymyz şu graždan jemgyýetçiligi Kem-kemden galdyrmak, kem-kemden öwretmek. Käbir ýaşlar gyzgyn ýürekli, sabyrsyzlyk edýärler, ynha derrew ynha şu wagt bolar diýip, bäş-alty adam bilen gepleşensoň, hä, bularam meň pikirim bilen deň. Şonuň üçin, diýmek, mümkinçiligimiz şu resmileri täzelemek mümkinçiligimiz bar diýip ýalan düşünip, boluň, boluň, nemedeli, bir gymyldaly diýip, çagyryş edýärler. Olam gowy zat, ýöne eger türkmenleň raýat jemgyýetçiligi ösmese, gynansagam bu hereketler ýeňmez. Şoň üçin ilkibaşda aň-düşünjäni götermeli, ulaltmaly, taýýarlamaly. Ine şunuň ýaly-ak biziň geçilýän gürrüňimiz Onda sosial setler, tiktoklar, ýutublar, radio, beýleki mümkinçilikler kim girýän bolsa, kim diňleýän bolsa, şolara kem-kemden akylyna has obýektiw maglumat berip bilýär. Ýöne gynansagam, sowet döwründe ýadyňyza düşýän bolsa, Aý, Moskwadan başlyk geler, çözer diýip, şonýaly duýgy ýaýradylýardy. Soň Nyýazowyň döwründe Prezident hemmesini bilýär, prezident özi çözer, biz goşulmaly diýip şeýle duýgular ýaýradylýardy. Indi häzir bolsa diňe Arkadag ýa-da Arkadagly serdar ony oňarar diýip şeýle çagalaň, ýaşlaň peýine şeýle ideologiýany girizip, biziň ýaşlarymyzy çetledýärler. Ýaňky Dursultanyň aýdan şu kritika diýilýä, töhmet diýilýä, olam şoň. Negatiw, negatiwny posledstwie diýilýär-de, element. Indi şu ýerde näme bellemeli? Gynansagam, käbir bilimsirän adamlar biz e, şuňa size şeýle maslahat berýän diýen adamlar bar. Olar belki ýörite şuny ýaly nädogry maslahat berýärler. Belki bilmes, bilmäni nädogry maslahat berýärler. Şeýdibem ýaşlary ters ýola ugradýarlar. Ters ýoly görkezýärler. Şeýdibem ýaşlaň ykbalyny oýnaýarlar. Indi şu şu zat bolmaz ýaly, ine şular ýaly biziň geçirýän gürrüňli gürrüňlerimiz meň pikirim boýunça has gowy goşant, has netijeli goşant. Elbetde bu netijesi derrew bolanok. Elbetde bu kem kemden ine häzir görseňiz birnäçe ýurtdan gatnaşyp otyrlar biziň gürrüňdeşimizde hatda Hytaýdanam bar. Şu däbimiz, däbimizi goýmaly däl, yzgiderli geçirmeli. Bize jaň edýärler, haýyş edýärler, yzgiderli, ýygy-ýygy geçireli şular ýaly gürrüň, gürrüňleri. Sebäbi adamlar, ýaşlar osobenno, wiý, biz-ä bilmändiris, biziň-ä görmändiris, biziň-ä şoňa häsiýetimizem ýokdur şony açyp, dörüp öwrenmäge. Köpüsi bir ýerde gowuk eşitse, ha şol dogrumyka diýýärler. Indi biziň Nurmuhammet halam üçin näme üçin her gezek şu wagtyny aýyryp şu ýere gatnaşýar, bizem näme üçin şony edýäris? Biziň maksadymyz şuny size görkezmek, öwretmek. Biziň ýerimize biz ýaly bizden ökde ýaşlar gelse, biz şony şoňa örän şat boljak diýip, şu zady öz maksadymyza goýduk. Indi konstitusiýa barada eger düşüne gören bolsaňyz näme üçin biz şu ýagdaýa türkmenler bu girdi diýýärlerde näme üçin sebäbi hemme taraplaýyn basyş alyp baryldy diňe şo moskwa çözer niýazy çözer berdimuhamedi çözer däldeni paralelna interneti kesdiler ýadyňyza düşýän bolsa ýaşlaryň mümkinçiligi bolmady girip öwrenmäge Hawa, mekdebi kemeltili okamak nemäniň programmalary we ýyly. Onsoň eger bilýän bolsaňyz, birazajyk başgaça pikirlenýän adam bar bolsa, ony izarlirlalap etdiler, ýa-da türmä basdylar, ýa-da gorkuzyp öýde otur diýip, hiç ýere çykma diýdiler, ýa-da ýurtdan kowdular we şuňa meňzeş işler geçirildi. Şoň üçin Bu bir ýylyň içinde däl, otuz ýylyň içinde bolan waka i şo sebäpli biziň ýagdaýymyz has agyrlaşdy. Indi biziň pikirimiz boýunça häzir şu ýagdaýda bizde nähili mümkinçilik bar? Ine daşary ýurda çykan ýaşlar öwrenip biler we özleri öz garyndaşlaryna, tanyşlaryna, dostlaryna gürrüň berse has köpeler gruppaňyz. Birinji, ikinji Türkmenistandakylaram

Biz näçe aktiw bolsak, olaram şonça aktiw bolup, garşymyza hereket etmeli. Ol düşnükli zat, bolar ol. Ýöne men başga bir zat aýtjak bolýan. Bäş ýyl mundan öň şu hiç kim ýokdy sizden. On ýyl wapşe ýek-tek. Ýöne şu gün men dogryny dogry aýtjak, men begenýän. Ynha şu gün siz bar. Ýöne şu siziň sanyňyz näçe köpelse, Şonça peýdaly bor hem režime garşy gowy hereket. Ynha başga gruppalaram bar. Ýöne gynansagam, gynansagam. Käbir gruppalar halkyň aladasyny edenok. Gaýtap siz ýalaň üstüne bas ba neme tankyt etjek, garalamak, garalajak. Diňe özlerini lider edip görkezjek Eýýäm şu gün entek ýurda gelmän, eýýäm özlerini prezident etjek režime garşy göreş däl ahyry. Ol-da gaýtap režimiň peýdasyna işlenýär. Ýöne meň aýtjak bolýanym şu, siziň sanyňyz näçe köpelse, näçe hereket edilse režime garşy, režim olaram demirden däl, olaňam nerwisi bar. Siz olaň nerwisini oýnaýaňyz. O-da bir peýdaly zat. Ýöne Ynha, bir topar siziň gapdalyňyzda Türkiýede, meselem, işläp ýören, şo işi bilen gazanyp, maşgalasyny ekläp ýören adamlar az däl. Olar näme pikir etýär? Ýok, men şu gün şu işim bar, men gazanýan, men maşgalamy ekleýän, maňa azar bermäň. Režim bilen hem işim ýok, hiç zat bilen hem işim ýok. Ine, bular ýalyam az däl. Şonuň üçin biz şolar ýalak bilenem bir işleşmeli. Näçe diýen-ä siziň sanyňyz köp bolsa, Biziň hemmämiziň sanymyz köp bolsa, men özümi aýramok sizden. Men siziň bilen hemişe nirä gitmeli bolsa gitjek. Şoň üçin näçe köp bolsak şonça peýda. Ahyry soň ynha dogry aýtýaň Täjigül içinde ýurduň içinde dogan gardaşlarymyz bar, dostlarymyz bar. Ýuwaş ýuwaş olaram şu diýýänä häzir on iki adam, ýigrimi adam. Içeri inemetsek iki ýüz bolar. Ýöne şu biziň sanymyz müň bolsa Onda içerde näçe bolar? Şoň üçin içerde näçe köp, daşynda näçe köp bolsa şonça içerde köp bolar, şoň üçin içinde halk şonda oýanyp ugrar, şonda içinden hereket başlanar. Içinden hereket başlanmasa režim üýtgemez. Ine gysgaça meň aýtjak bolýanym. Köp köp sag boluň Nurmuhammet aga. Alişer Sahatow söz soraýar, Alişer diňleýäs. Siziň ýaly-da aýtdyňyz-a,

Keýpine görä oba, zapret oňa, zapret muňa oba, howa ýakmady oba, şoňa-da zat etse, oba, şony-da üýtgetjek bolýarlar-da, do takoý stepeni, oba, kryşasy gitýär. Şoň üçin, nesip bolsa, oba, siziň bu ýönetimiňiz görnüp dur-da, çagşap dur. Araba jygyldap duran ýaly jygyldap başlady. Şoň üçin biz bilen göreşmäň, bizi, oba, nämeler etmediňiz-dä, hemmämizi, bütin aktiwistlary Hawa şu taýda oturanlara bir gidem baska etdiňiz. Ýok, görjegiňiz öňüňizde nesip bolsa. Şony aýtjakdym spasibo. Öle köp köp sag bol Alişer, indi söz gözegini özüme geçirsem, hormatly watandaşlar, şu musurman ülkelerde, hatda biziň öz türkmenlerimizde bir mukaddeslik diýen bir düşünje bar. Ýagny mukaddeslik bolanda ine çagalykdan Çaga terbiýe berilýär, mysal üçin, saçagy, desterhany basgylamak bolanok, çöregi basmak bolanok, özüňden ululara ene dil ýetirmek bolanok. Indi ene gelýäs konstitusiýa. Prezident wezipä geçende konstitusiýa elini goýup, şondan kasam içýär. Men dogry, düzgün işlejek diýip. Diýmek, konstitusiýa bir mukaddes bir zat. Hatda ene oglanlar bilýändir, Garaşsyzlykdan soň gulluk edenler prisýagada, harby kasam okanda, Konstitusiýa bolanda türkmen dilinde Baş kanun, ýagny bu glawnyý zakon diýmek. Şo Baş kanunda Baş kanunyň talaplaryny ýerine ýetirjekligime, talaplaryny gorajakdygyma diýip şo hatda, harby kasamda-da geçýär. Indi şu derejede mukaddeslik bolsa Konstitusiýamyz, näme üçin her öňýeten muňa üýtgetme girizişýär, girizýär? Mukaddeslikmi, mukaddesligine galmaly dälmi? Her kim öz bähbidine görä ýaňky üýtgeşmä girizýär. Alişer aýtdy, Garalama depdere öwrüldi diýip. Men şul sözi başga bir ýerde aýdanymda, maňa garşy çykan boldy. Pikir et görsem, şol dogry aýtýar bir tarapdan. Indi men bu taýda Alişeriň pikirine garşy gitjek däl. Garalamada bir mysal işlärsiň-de, jogap çykararsyň. Ýok diýýär, bu garalamadan beter diýýär. Kommersiýanyň-da eýeleri bolýar diýýär. Halka karzna zat berýän. Adyny ýazýar. Karz depder. Şoňa öwrüldi diýýär. Karzna zat alýaň diýýär. Adyň bellenýär. Karzyňy getirýäň, öçürýäň. Ýene täzelden alýaň, ýene täzelden ýazylýaň. Zanowa diýýär. Täzelden ýazylýar. Edil şoňa öwrüldi. Konstitusiýany üýtget diýerler, seret diýerler. Hä, bolmadymy? Diýmek, ýene üýtgetmeli. Diýmek, ýene üýtgetmeli. Bu Komerskiniň karzdar depderi diýsegem ýalňyş mes. Garalama diýsegem ýalňyş mes. Indi, hormatly watandaşlar, şu Konstitusiýa, Konstitusiýa, ine, Annadur dagy-da belläp geçdi. Näme üçin bir adamyň islegine görä üýtgedilmeli? Şo üýtgedilen Konstitusiýa halka bagly bolup durýar, gönüden-göni. Asyl ýolunda ähliumumy halk referendumy geçirilip, gazetlerde, beýleki medialarda halk bilen tanyşdyrylyp, şuňa ýaly, şuňa ýaly üýtgeşme giriziljekdir, siz nähili görýäňiz diýip, referendum esasynda goşmaçalar girizilmeli. Emma bizde ýok. Oba karar kabul edildi, üýtgeşme girizildi. Olam köplenç ýüzde togsan, togsan bäş göterimi, elbetde, öz bähbidi üçin. Näme üçin? Ýönekeý jogap, biz dymýas. Biz ýol berdik şoňa. Sesimizi çykaramzak. Oba, indi mundan başga, watandaşlar, Konstitusiýa barada kän zatlar aýdyldy, oba, kän pikirler orta atyldy. Konstitusiýa bilen bir günde Magtymguly Pyragynyň hem şygyr ýetgini, ony hem belläp ýatlap geçmesek, bul bir ýalňyşlyk diýip düşünýän. Indi Magtymguly Pyraga gezek gelende, häzirki döwürde Magtymgulynyň roly diýseň aşak düşürildi. Ýagny Türkmenistanda öň-ä Saparmyrat Nyýazowdan ýokary wezipede adam ýokdy, häzirki döwür hem Arkadagdan. Magtymguly Iftar stipendine, rusçalap aýdanda, soňky orunlara geçirildi. Indi Magtymgulynyň goşgy düzmek nemesinde türkmen dilinde weli diýilýär, ýagny öňdengörüji diýen manyda Magtymgulyny weli diýip hasaplaýarlar. Şu käbir goşgularynda şol mundan üç asyr, ýagny on sekizinji asyrdan häzirki döwre seslenme, ýagny ýüzlenme ýaly düzen goşgular bar. Mysal üçin, Fettah diýen goşgusyny alyp okap görseňiz, tüýs, tüýs, häzirki döwürde şo Gurbanguly Berdimuhamedow we adresowat edilen ýaly, şoňa, şonuň üçin düzülen goşgy ýaly bolup görünýär. Indi dogry o taýda Eýran şasyna düzüp nem etdi. Ýöne şu sözleri edil Gurbangula garşy ulanabermeli, edil şoňa ýüzlenme hökmünde. Eýran-Turan bu gün goluň astynda. Sürgün indi bu döwrany sen Fettah. Külli türkmen oýnar çölüň üstünde, Dökme bilgil nahak gany sen Fetdah diýen. Serediň aýtýan sözlerine. Bu gün şa sen, ertir geda bolar sen, Ilden, günden, dinden jyda bolar sen, Bir gün janyň çykyp pida bolar sen, Gazanypsyň çoh günäni sen Fetdah diýen. Edil häzirki döwürde Guranguly Berdimuhamedowa bap gelip duran sözler. Ondan başga, Türkmeniň şu agzybirligi üçin şu geljekde hamaly üç asyrdan soň şu sözleriň belki gerek bolar diýen ýaly ony öňden görüji weli adam bolan ýüzlenmeleri bar Magtymguly atamyzyň. Köňüller ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erär topraklar daşlar, bir suprada taýýar kylynsa aşlar, göteriler, ol ykbaly türkmeniňdi. Ine, häzirki döwürde düýs bize gerek sözler şo. Şondan ugur almaly, hormatly watandaşlar, şoňa esaslanmaly. Ondan başga-da, Döker bolduk ýaşymyz diýen goşgusynda, Türkmenler baglasak bir ýere bili, Gurudars gülzumy, derýaýy Nili. Teke ýomut gökleň, ýazar al ili, Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Ýagny agzybirlige çagyrýa Magtymguly. Şundan üç asyr öň aýdyp giden şo zatlary. Emma biz gynansakda häzirki döwürde näme görýäs? Hawa, sen şatyr, sen teke, sen ýene bir zat, sen ol, sen gör, ýene bir zat. Şuň ýaly. Goýalyň bu zatlary. Internet.
Hawa.
Diňe eden etdilik bolup dur. Ne konstitusiýadaky kanunlar berjaý edildi, ne bir öz aramyzda bir agzybirligi ýola goýup bildik. Bu haçana çenli dowam eder? Kämahal, bagyşlaň welin, görýän şun ýaly bir dawalary we gozgalaňlary-da, umuman aýdaly, uruşlary görýän, edil bir haýwana mahsus häsiýeti görýän. Bu itler bir başga bir ýerden gelen ite gyrlap näme edip durýandyr, dalaýa, dişleýä, zat etýä. Edil efirlerde-de kämahal girip synlap oturýan. O bir agyz gepiň üstünden gitdi, eje-de galmaýar, bajy-da galmaýar. O nirä gitdi biziň medeniýetimiz, watandaşlar? Öýle köp wagtyňyzy alyp oturmaýyn, hormatly watandaşlar, aýdylan sözlerden many çykararsyňyz diýip umyt etýän. Söz gezegini Akmyrat Öwezowa geçirýän, diňleýäs Akmyrat. Menem jemleýji sözümi jemleýji sözümi aýdaýyn, sag bol Atamyrat, ýaňky goşgularyň üçin. Gazan watandaşlar! Eger gyradan biri gepläp, sizlere töhmet atsa, MHM işgäri bolýamy ýa başga oppozisiýanyň adamlary bolýamy, olar siziň edýän işiňize göwni ýetmän, ýaman geplese-de ünüs bermäňler. Şolara, sebäbi siz ünüs berseňiz, sizleriň özüňiziň kelläňizde bolan ideýaňyzdan daşlaşýaňyzlar srazuja. Sizler aňara ýitýäňizler. Ol diktatorlaryň diktatorlara ýaman ýaraýan zady ol. Eger siz başga ýere kelläňizi ötürseňiz. Munuň üçin men oňat mysal getirjek. Bir ýaşuly adamdan sorapdyrlar, sen şu şu ýaşyňa çenli kesel däl, bagtly, gülüp ýörsüň. Sekrediň näme diýipdir oňa. Ol oňa aýtýar, men spor etmeýän diýýär hiç kim bilen. Şonuň üçin-de men spor edem ýok diýýär. A o newozmojno diýýär. Hä bolýar sen dogry diýýär ýaşuly jogap berýär oňa. O newozmojno on ýaly zat newozmojno ýa şol jogap berýär bolýa dogry dogry aýtýaň diýýär. Sebäbi şonuň üçin gyradan gelýän sporlara ünüs bermäňler watandaşlar. Pikir ediňler özüňiziň kelläňize goýan çeliňizi goýuň çeliňizi preslewat ediňler yzarlaňlar dogry şoňa gidiňler biziň çelimiz diktaturany aýyryp demokratiýa döretmekdir. Başga zat çelimiz ýok biziň. Düşündüňiz? Şonda soňky aýtjak sözümdir şu. Sag bol Atamyrat. Köp köp sag bol Akmyrat. Magtymguly söz soraýa, Magtymguly diňleýäs, aýdaber.
Hawa, söz bereniň üçin sag bol. Salam aleýkum watandaşlar ilkiden. Hawa, kanun hakynda aýdanda, men üç gezek Türkmenistanyň Konstitusiýasyny okadym, soň şu ýerde meň kanun boýunça kompetensiýam gutarýar. Şonuň üçin, şonuň üçin men şu wagt çykyş edemde şu örän gowy gyzykly gürrüňler bar-da, soň şu hakynda men birazajyk öz pikirimi aýtmakçy. Birinji, Birinji aýtjak pikirim şu ýaňky Akmyradyň usuly hakynda soragy. Haýsy usul dogry ýa-da haýsy usul ýalňyş? Meň pikirimçe, näme bir belli bir usul ýok, belli bir ýol ýok. Meň pikirimçe, her kim bir öz öz edip bilýän, öz başarýan işlerini etmeli. Ýöne esasy zat şu biz öz öz aramyzda agzybir bolup düşünişip bile bile işleşmeli. Ýöne Bir bir näme bir maslahat berjek zadym. Mysal üçin häzir başga biri başga usul alýan bolsa, şoňa biz düşünjek bolmaly. Agressiýa bilen hawa sen ýalňyş etýäň zat diýmelilä. Näme üçin şol adam şol usuly saýlady? Onsoň şeýdip biz mümkin öz dünýägaraý dünýä garaýşymyzy giňeldip bileris we şu ýalňyş usul saýlan adamlaň şu ýalňyş ýoluny gaýtalaman. Birinji. Ondan ikinji aýtjak adym ýaňy ýaňy gowy gowy zat aýdyldy-da. Ine türkmençilik bar. Hawa aý borlaý, bu-da geçer. Hawa mümkin indiki gezek gowy bolar zat diýilýär. Onsoň men şu hakynda bir internetde bir makala okadym. Bu makalaň ady Kognitiwni iskajeni diýip. Gysga çaýdan we näme diýýär? Näme üçin şu garyplar gitdigiçe garyplaşyp barýar, a baýlar bolsa gitdigiçe baýlap barýar diýýär. Ýa-da mysal üçin häzir baýlaň puluny alsaň, şolary garyp etseň, örän mümkinçilik uly şolar baýlar ýene täzeden baýlaşar. Sebäbi şu adamlar näme şowur şowur herekedi edip, şowur psihologiki psiholog pikir edip, başga netijä garaşmagy, şo, şo eýýäm ýüzünji gezek, aý borlaý diýip, zatlaryň gowulaşmagyna garaşmagy. O soň bu meseläni nädip çözmeli? Bu meseläni, elbetde, birden çözüp bolanok. Bu meseläni diňe şo beýlekilere aýdyp ýa-da biz özümiz, şo aktiwistler ýa-da başga žurnalistler ýa-da hak-hukuk goraýjylar biz özümiz, özümiziň Näme netijeli, netijeli meselämiz, zatlarymyz bilen şu beleklere, şu kognitiwni iskaženýadan çykmaga kömek edip bilýäris. Onsoň, hawa, onsoň indi iň soňky şu konstitusiýa zat hakynda jemleýji aýtjak zadym, meň pikirimçe, Şu nämedi? Men şu Türkmenistanyň Konstitusiýasyny okamda, başga-da kanun bar eken-de, mysal üçin, şu jenaýat kanuny, onsoň beýleki biznes zat boýunça kanun. Onsoň şular näme? Şular örän köp, bir gezekde öwrenmegem kyn. Şonuň üçin meniň pikirimçe şun şun ýaly şun ýaly näme ylym bilimleri mümkin Adamlar ilki başda görende şolary gorkuzmaz, gorkuzmaz ýaly, şolar gaçyp gitmez ýaly, şolara ýuwaşjykdan öwretmelidir. Ýa-da şo ýaňky garyndaşlarymyza, zatlarymyza öwretmelidigi. Şolara-da mümkin, mümkin ilki başda hawa biz baryp hökümeti üýtgetjek bolýarys, hawa biz baryp proteste çykarys, hawa hökümet bile çaknyşarys. Onýa zat diýmän, mümkin ýuwaşjykdan ine serediň, Şu ýaly kynçylygymyzda geliň üýşeliň, şu kynçylygy çözjek bolalyň, arza ýazalyň, jaň edeliň, gyzyklap göreliň şon ýaly. Hol. Söz berenim üçin sag bol. Ynha hormatly watandaşlar biz gepleşigimizi jemleýäs. Üns bereniňiz üçin, tomaşa edeniňiz üçin köp köp sag boluň. Kommentariýalaryňyza seretýäs. Siziň kommentariýalaryňyz biz üçin örän wajypdyr. Geljekde nesip bolsa sanymyz has köpeler diýip umyt etýäs. Iň esasy zat bu gün ene konstitusiýa barada gürrüňdeşlik etdik. Oba ene aktiwistler, oba aktiw aktiwistler bar, birazrak passiw aktiwistler bar. Hatda men aktiwist diýip, oba töhmet bilen tankydy tapawutlandyryp bilmeýänler hem bar. Watandaşlar, geliň agzybir bolalyň, düşünişeliň. Ondan başga, ene men özüm üçin gürleşsem, ene Taýak iýen ýerimizem boldy mysal üçin, emma ýolumyzdan gaýdamyz ýok, sebäbi näme üçin? Hakykat üçin, adalat üçin göreşýäs. Durmak ýok, hormatly watandaşlar, göreşe dowam. Efire gelen hormatly watandaşlar köp köp sag boluň, minnetdar. Ýene-de ýakyn wagtlarda ýene-de görüşeris diýip umyt etýän. Köp köp sag boluň, öýüňize bereket.